Wel, ga i ddiolch yn fawr i Richard am yr wahoddiad yma. A dod lawr i'r ddinas mawr yn rhywbeth sy'n digwydd yn brin iawn yn y flwyddyn. Ond fi ac Alun yn cerdded oddi ar y me- megabydd sgynna ac oedd e fatha... Pryd welist ti adeilad efo pump llawr yn dwytha? Pobl yn erioed di gweld un. Beth bynnag, mae wedi bod yn adeg um, tywyll iawn yn ddiweddar, ond uh, bore yma o'n i'n meddwl am gerddi i, i ddarllen, a wedyn dyma ni'n tyrchu'n ôl i fis mawrth 2016. Um, pan fo petha'n lot gwell ganddo fi. Um, a mae hon yn gerdd eitha positif i ddechrau noson o gerddi eitha trist. Um, cerdd ydi hon mewn ymateb i ddyfyniad gan Dr Llion Jones, mudodd o nôl y mis mawr dwytha. Um, mae degol, debygol fod yna fwy o bobl yn sgwennu'n Gymraeg yn sgil datblygiad y cyfryngau cymdeithasol. Hynny wrth gwrs yn sbin yy bositif ar yr yy dechnoleg 'ma ma' pobol yn tueddu i weld fel rwbath drwg, felly yy celf fodern ydi enw'r gerdd yma. Hydref, a'r dail yn disgyn fesul gair, fesul ymadrodd i'r pridd sy'n ei llyncu. Dyna'r ddelwedd. Dyna'r math o lun sy'n gwerthu, a lliwiau'r tymor yn fflamio'n goelcerth o gystrawennau. Gallwn goelio hynny, gwyliais y gwyrdd ar y map yn crebachu y fesul cyfrifiad a chlywais ddweud fod pob hen ŵr a hinnau un yn nes at y diwedd. Ond mae'r artist yn hen hefyd. Ei ddwylo'n lypiau swrth o gry cymalau yn gwrthod gweld popeth. Haws dilyn hen linellau'r brwsh lle mae'r lliwiau'n llachar a'r ddaear yn lladd y dail. Ni fentra godi i lygaid gwan at y golau sy'n gwthio drwy gyrtan y gaeaf. Lle mae'r adar yn gwibio a negeseuon y gwanwyn yn dynn dan adenydd. A hyd yn oed pe gwnai hynny, ysgwydai i ben yn araf a dychwelyd at ei waith. Ni wel hwn y gobaith sydd yn nwylo'r lleill, ac ni chlyw y lleisiau newydd sy'n gwrthod y gaeaf a gwthio mlan.

I mi, fan hyn mae'r gig go iawn, lle mae'r nos yn ddu a talnod llawn. Lle mae pob dieithryn yn rhannu smôc a phob gwreichionyn yn destun jôc. Diforydd i mi weld mor ddrwg drwy naid y fflam a gogla'r mwg ac mae hyder newydd y criw iau yn gynnes ynom ni ein dau. Ga i roi y fraich amdanach chdi cyn i'r coelcerth farw ym maes B? A wedyn, dwi'n siŵr bod chi gyd wedi gweld y llun o'r uh, hogyn bach o ffoadur um, yn Aleppo. tua mis, o, mis Awst dwytha felly. Um, Honno fo'n eistedd gan yr ambulansau wynaf o'n waed i gyd. Um, a nath o'n i'n ei ffas mowr am y llun yma, fatha fysa fo'r unig berson oedd yn diodda yn y rhyfel o nodwy yma, ond wrth gwrs mae pethau yma'n digwydd bob dydd. Felly, llun o bell ydy enw'r soned yma. Nid wyt ond dyn yng nghanol llwch y lle. Yn un o'r rhai a lusgwyd wisg eu traed o adfail un o'r tai ar gwr y dre, o'r rwbel trwm i sŵn y bom a'r gwaed yn sychu'n grachen cas wrth fod dy wallt lle tarodd goncrit gnawd dy bumlwydd di. Nid wyt ond deigryn yn y moroedd hallt a neb ar ôl i wrando am dy gri. Ond myna rywun dynnu llun o'r stryd i fewn i gefn yr ambiwlans a throi dy ddioddef tawel di yn ddioddef byd y bobl sydd yn nabod dim ond ffoi. Edrychwn ninnau'n drist ar friwiau'r drin tra'n estyn draw i ddiffodd lliwiau'r sgrin. A wedyn, un gardd newydd sbon, sboncan cyn i Alun ymuno efo fi. Yym, ma' hon ar gyfer cer- yy cyfrol o gerddi yym Annedd Wyn. Ma' 'na gyfrol yn dod allan eleni achos wrth gwrs mae'n ganmlwyddiant yy marwolaeth Hedd Wyn yn y Rhyfel Mawr. Wedyn yn y gardd yma, o'n i 'di bod yn sbïo cyn sgwennu'r gerdd ar wefan yym The Refugee Art Project, sef yym gwefan o... ma' 'na broject celf mynd ymlaen yy yn rhai o'r campiau ffoaduriaid 'ma, lle ma' yr ffoaduriaid yn cael eu annog i wneud celf yn seiliedig ar eu profiadau, a oeddwn i'n gweld yy tebygrwydd yn rei o'r lluniau yym yn yr oriel yma ag am weld ar Ysgwrn, felly yr Ysgrwn, Ysgwrn slash The Refugee Art Project, iawn, cerdd yna, iawn. Oriel o lygaid dirgel yw hon, ar un wedd, oriel ddigalon. Oriel o lygaid sy'n gwybod, mwy na gormod, am nid yw'n byd yn dysgu byth. Ond oriel ac arni ôl y cariad sydd yn y brifo mwya'm bod, fel ffoadur, yn tref niau hiraeth, yn gadair i fardd.